ویور گرمی دی شدت بہوں زیادہ ہے گرمی شدید ٹیٹ پوندی پئی ہے تے لاری ساڑی ملتان جیڑی آندی ہوندی تے او آ گئی ہے واپسی ٹور اپنا بکتا کے صبح آٹھ تو لے کے دو بجے تک دو تو بتے پھلاں ٹائم تک اوکے تے لاری آ گئی ہے تے اس سائڈ دے آج چوک تے وی بڑی رونق ہے میں آکھاں کیا بات ہے ڈیدھے پے وینا اڈو گھوم گھما کے آؤ تاولین سائڈ دے ساڈے استاد آصف سلون والے کول وی اج رش ہے رش ٹیٹ لگا سلون دے کیڑی گالو کیونکہ تو آپ سمجھدار ہے باقی تو کو دسینے کیڑی گالو رش لگا ہے تے گرمی دا وال دھوڑا پونیا پنڈے دے پے سواریاں دا رش ٹیٹ ہے مال وی آئی پی وی آئی پی جیکو آدھے ہیں تے السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تھے ساڑھے یار دوست صاحب آپ سب تندرست ہو سن تھوڑا برا اپنا پاک بھی لگی لائف خوبصورت جی آواز سلیم کھوکھے لے دی تے ویور ماشاءاللہ آ گیا سے کافی ٹائم تو بعد گرمی دی شدت اتنی ہے نا ویور دل بھی نہیں کرندا ویلاگ چھکن دا لیکن ساڑھی شوق تے ساڑھا خوبصورتی ویلاگ پاک ویلیج لائیو دی پیاری آواز سرائیکی تے ایویں محبتاں کرے سوراں دے اساں ماشاءاللہ ای ولاگ کیتے کھوکے دے وچ سٹارٹ خوبصورت جیاں تے سامان دے وی اساں ماشاءاللہ دھانکے لا ڈیتن کیونکہ اج ماشاءاللہ ہے شب کیونکہ اج ماشاءاللہ قربانی دا پہلا ڈے حج دا ہوندا نا جڑا اج او ماشاءاللہ حج والا پہلا دن نے خوبصورت جی ہاں آج ماشاءاللہ باہر پردیس جڑی غیر کنٹری ہے نا انہاں دے ویچ آج ماشاءاللہ حج مبارک ہے آج عید ہے اتھاں تے سارے گاؤں ویچ عید کال ہو سی انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تے باقی برا توڑا ہی میں پیارا مل سی رہندا تھا کو ویلاگ دے نال نال نال جڑے راسو ہی میں ماشاءاللہ محبتاں کریں دے راسو خوبصورت جی ہاں تاکو ویلاگ اساں ڈکھے سوران دے اپنے پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے گرمی ٹائٹ ہے پکھا بند کی دی کھڑے تھے کیڑی گالوں تے شور زیادہ لیندے ہیں

اندھیر آگے اندھیر دی خیر ہے ماپتاں کرے سو اپنا پیارا جا چینل پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے والا ایکو کرے سو لائک ایکو کرے سو سبسکرائب ایکو کرے سو فالو ایکو کرے سو شیئر ایکو ویڈیو جڑی دی ہے نا فیس بک پیج دے جڑی پہنچ دی پئی ہے او کو بھی کرے سو فالو محبتہ ونڈے سو اور تو کو وی آئی پی پیارے پیارے ویلاگ دیکھن سارے سریکی کلچر دے نظارے ملسن رہن دے پیارے پیارے بولن ریزن بولن دا سلو پیار نال اینگا لوئے کہ بخار رہ گیا نا بخار دی وجہ دوں گلے دے وچ افیکشن ہے فیکشن دی بجہ توں بالکل سلو بلیندے پئے باقی ماپتاں کریسو ملدے تاں کو خوبصورت جے پیج دے نال نال تے پیارا جے ولاگ دے نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اپنا بھرا خوبصورت جے ویور اے لڑکا نا اٹھ کی دی آندے اٹھ تے قربانی دا جانور اے ماشاءاللہ اے دیکھو ویور پچھو بال بھی ہوندے پچھو بھجے ودے نے تے چھوٹا جا بال اے اٹھ کی دی ودے قربانی دا اللہ نصیب کرے انہاں دی قربانی اے سامنے چیک کرو بالاں دا رش چیک کرو کیا بات ہے ویور چھوٹے چھوٹے ننے منے بال ہیں جڑا گیتی ودے او بھی بال ہے آپ کو زیادہ وڈا اٹھ گیتی ودے ہیں تے قربانی دا جانور ہے اسے گالو پیار نہ لوگو ٹرین دے پھرین دے ودے ہیں محول لکھیں دے ودے ہیں خوبصورت جی ہاں چیک کر بھی بن پھلیاں شلیاں تے ایرا وغیرہ بڑے سارے سریکی برا ہیں نا انہوں کو پتہ ہے پھلیاں دا نا پھلیاں شلیاں تے ایرا وغیرہ چیزاں چکیں دے وزن پچھوں دے نال بڑا بھی بندہ یعنی کہ ہیوی بوائی بھی ہے پیا نال اے نہیں کہ یہ کہ بال ہے نا چیک کرو بھی بن کیا بات ہے پھلیاں چنڈے پہن دوبارہ وات کو اگاں کھوے سن وان کے اے اوے سریکی دا لفظ اٹھے اوے اینی میل ایک وادن اینی میل یہ قربانی کا ہے بھائی قربانی کا ہے اچھا اے قربانی دے ویور ماشاءاللہ اٹھ کیا بات ہے اللہ انہاں دا نصیب کرے قبول کرے انہاں دی قربانی اے سامنے جڑا بھائی کھڑے نا ہی دے چیک کرو ماشاءاللہ

ایڈو بزرگ کالے خان ہیں تے او بھائی دا ہوٹے سامنے آلے دا دکھا لو سے دیکھو چلو بیبر بہندہ پہ بھی ہوٹ چیک کرو ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے نا دے او پرلی سائیڈ دے ٹرین گاڑی کھڑی ہے اس سائیڈ تو ہوٹ بہندہ پہ

وی آئی پی ماحول لش پش اے شہزاد بھائی پانی شانی مریندے پن پیپ لا کپڑیاں دا خیال کریں پیپ لئی کھڑے ہیں ماشاءاللہ پانی شانی مریندے پے ہیں خوبصورت جے ماحول بنے سو وی آئی پی لش پش جے کو آدھن تے رونقاں برحال کرنی ہیں اپنے کھوکھے دے کیونکہ صبح عید ہیں

او تہاڈے بھرا نے ویچ کے یوٹیوب دے ناں تے وائی فائی لوا ڈوائساں لوا یارا پراں کر گھر گے تے پیسے سارے دی تے لا فریج دے چلو کوئی گال نہیں ہن دوبارہ وا لکھ دا پاؤ ٹھیسو اللہ پاک دے حکم نال خوبصورت جے ماحول نال پانی شانی لگدا پے وی آئی پی خوبصورت جے ماحول بندا پے لش پاش تھیندا پے یار میرا ویندا پے ہر ڈیندا ویندا ہے تے باقی خوبصورت جے نظارے اپنے ولاگ پیارے سرائکی دے تے محبتاں ونڈیندے رہے کرو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوون دا سا معذرت کرے نے دلوں تے مزید سپورٹ کیتی کرو مزید سارے چینل کو ترقیاں آفتہ کرو ماحول وی آئی پی جے کو آدھن لیول دار سرائیکی نظارے سرائیکی کلچر دیاں سخافتاں پیاریاں پیاریاں اڈے وہ کھڑ کے تماشا رہے دیکھن شہزاد بھائی پانی ماری آنے موٹا موٹا مارے بھا ٹھیک ہے چکڑ تھی نہ میں دے تے اپنے خوبصورت جے ویلاک کو دیکھن کیتے اپنا چینل کیتا کرو فالو کیونکہ سارے سرائیکی دے نظارے انہیں پیارے پیارے تاکو دیکھن کو مل سر رہن دے اکثر سارے چینل تے تے ایڈو ماشاءاللہ بابے ہوری اپنا گھوڑا گاڑی گھن کے تے ویندے پین اپنی روزی روٹی دے اے ساڑے ماشاءاللہ سجن وی ہن دوست وی ہن احباب وی ہن پکی واس یار وی ہن خانہ بدوش وی ہن اوکے تے او ول ویندا پے گاڑی اللہ وے ظالما کیا چاہندے ہیں تے باقی ماحول بندا پے وی آئی پی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اوکے تے لو یو گریٹ ہو گیا ٹو ہو گیا سب سرائیکی وسیب والے کو سارے طرف ہم ہفتہ بھرا پیغام اور حج مبارک تھی گئے تو کو ڈھیر ساری اور جمعہ مبارک بھی تھی گیا ماشاءاللہ حج مبارک بھی نال تے جمعہ مبارک بھی نال ملتے رہا سو سپورٹ کرے سو رہا دے اپنے بہن نال ایک بہن نال وی لاگ سرائیکی دے سرائیکی نظارے آندے تے باقی چل دے ہیں اگاں وی آئی پی ماحول بنے نے ہیں ویلکم بیک گول گپے والا آ گیا ویور بیک سائڈ دی آواز آندی پی گول گپے آسا آ گیا سے ماشاءاللہ واپسی چوک تے آمد و رفت وی آئی پی تھی گئی ہے او سامنے دھیان مارو کیا بات ہے اج ماشاءاللہ حج دا دن تے اتنا ک رش پے گئے ساڈے گاؤں وچ تے اگاں تساں سوچو کتنا ک رش پوسی رش وی آئی پی پوسی جیکو آدن وی آئی پی رش وی آئی پی ایڈوے سارا یار بوٹم گاواں تے نال بکلم سورج تھیندا پے غروب اس سائیڈ تے تے باقی ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے نظارے تے سرائیکی کلچر دی ثقافتاں دے وی آئی پی خوبصورت جیہا ماحول میں وی وار پورا گھومدا وینا گھوم کے تے پورے کھوکھے تے گھوم کے تے وی لاگ کیتے پورا کیتے تے باقی میں ماشاءاللہ ہم ہفتہ گریس اور آئندہ آج دا وی لاگ تکوں ساڈا پسند آیا ہوسی سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے اور خوبصورت جیا کلچر ول گھوم کے ایاں وینا امان ماڑا اللہ کیونکہ میں وی وار بغیر سارے تو کھاٹ سکدا نی نا۔ گھوم کے آونا پوندا ہے جیدوں گھومنا پوندا ہے تو بہر حال گھوم کے آ گیا واپسی تے باقی میں ماشاءاللہ محبتاں کرے سو راندے اپنے پیارے جے ولاگ کو ڈے سو اجازتاں وال ملتے ایک پیارے جے ولاگ نال تے تھوڑا برا سپیشل پرسن سلیم کو کیا حالا جی ہاں میں بوتلاں حالی باندھ دینا تے وال ملتے ایک کال خوبصورت جے ولاگ نال تے پیاری سیلیبریٹ تے پیارا ماحول تے پیارا جے کلچر اوکے okay?